מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף יט ב עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר האבן געלערנט אין די פריערדיגע עמודים א משנה אין סנהדרין. צוויי איידים קומען צו בעז ד און זאגן, ראובן האט געטון א עוולה וואס פאר דעם דארף מען אים הרג'נען. איז פארשטייט זיך וואס מאכט בעז ד? זיי גייען חוקר זיין די איידים, מאכן זיכער אז ס'איז גוטע איידים, אז די עדות וואס זיי זאגן אז ס'איז ריכטיג. איז איינע פון די זאכן וואס מען פרעגט זיי איז, וועלכע צייט איז געשען די עוולה וואס ראובן האט געטון? איז טאמער ביידע איידעם זאגן די זעלבע צייט איז דאך אוודאי גוט. וואס איז אבער טאמער כ'האב צוויי איידעם און יעדע איינער זאגט א אנדערע צייט ווי זיין חבר, ווי למשל איינער זאגט די מעשה איז געשען אין די צווייטע שעה, איינער זאגט ס'איז געשען אין די דריטע שעה. איז די שאלה איז יעצט, זאג איך אז די עדות איז א פסול'ע עדות, היות דו זעסט דאך זיי זאגן פארשידענע צייטן, אדער זאג איך ניין, אבער דאס מיינט די זעלבע זאך. האט ר' מאיר געזאגט אז זייער עדות איז נאמנות, איך נעם אן זייער עדות, און ער איז מסביר אזוי. און די גמרא געברענגט צוויי וועגן פארוואס ר' מאיר זאגט אז ס'איז בסדר. אדער זאג איך אז בעצם זיי מאכן בכלל נישט קיין טעות, און ממילא ווען איז עס געשען ממש צווישן צוויי מיט דריי, מילא דער וואס זאגט צוויי איז אמת, און דער וואס זאגט דריי איז אמת. אדער זאגט ר' מאיר ניין, א מענטש קען מאכן א מעשי קען מען מאכן א טעות, אבער מעבר דאס קען איך נישט מאכן קיין טעות. איז געקומען רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט ניין, אפילו ווען א מענטש זאגט, כ'האב איינער עד וואס זאגט די דריטע שעה, איינער עד זאגט ס'איז די פיפטע שעה, זאגט דער רבי יהודה נאך אלץ איז עדותן קיימת, איך נעם אן זייערע עדות. איז רבי יהודה מסביר פארוואס, זאגט דער רבי יהודה אזוי, ווייל אין אמת'ן אריין, א מענטש קען מאכן א טעות, און ממילא ער קען נישט קיין גלייך מכוון זיין די פונקטליכע צייט ווען ס'איז געווען, מ'דארף זיך דערמאנען אז ס'איז נישט געווען קיין זייגערס, און ממילא נישט קענען זאגן פונקטליך, און ממילא א מענטש קען מאכן א שטיקל א טעות, איז אביי מסביר צוויי וועגן אין רבי היד, אדער א מענטש קען מאכן א טעות פון א האלבע שעה, אדער די עיקר דא האט מען געזאגט א מענטש קען מאכן א טעות ביז א גאנצע שעה, און ממילא היות א מענטש קען מאכן א טעות, ממילא קען איך אננעמען זייער עדות. רב איז געקומען, האט רב מחדש געווען, אז נישט נאר אזא קליינע טעות קען זיי מאכן, האט רב געזאגט אז רבי מאיר וואס ער איז מתיר אז טאמער איינער האט זאגט די צווייטע שו ע, איינער האט זאגט די דריטע שו ע, זאגט ראובן דו ווייסט פארוואס עס איז מטעה, ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שו ע'ס, נישט נאר אזוי ווי אביי האט געזאגט גארנישט אדער א מה ש, נאר א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו א גאנצע שו ע, ביז צו גאנצע צוויי שו ע. שפעטער רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מסביר איז רבי יהודה זאגט אז וואס אפילו איינער האט זאגט די דריטע שו ע און איינער זאגט די פיפטע שו ע זאגט ער אז עדיסאן קיימת, זאגט ער ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו דריי שו ע, און ממילא זאגט די גמרא אז א מענטשן קענען מאכן טעותים ווען זיי קוקן אן אויפן צייט, און ממילא לפי אביי און ר' מאיר האבן געזען אדער איז עס גארנישט אדער איז א משהו, לפי אביי און רבי יהודה איז אדער א האלבע שעה אדער א שעה, און לפי רבא איז געווען צוויי שעה אדער דריי שעה, אבער על כל פנים לפי ביידע זע איך אז מענטשן קענען מאכן טעותים מיט די צייטן, איז יעצט לאמיר אנהייבן די גמרא דף יב בית ומב בית דריי שורות פון אויבן, זאגט די גמרא. תנן, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, אוכלין כל היי ושורפין בתחילה הס ו, ר' מאיר האט געזאגט ווען סקומט צו בדיקת חמץ, די פיפטע שעה מעג איך נאך עסן, ושורפין בתחילה הס ו, די זעקסטע שעה יעצט מעג איך שוין נישט עסן, יעצט שוין די צייט צו מאכן שריפת חמץ, דאס הייסט, הגם בעצם מדאורייסה קען איך דאך עסן חמץ ביז סוף שעה שישית, הייסט בעצם ביז צו אנהייב פון די זיבעטע שעה, געקומען חכמים האבן זיי צוגעלייגט. זאגט רבי מאיר, מען האט צוגעלייגט איין שעה, דו קענסט שוין מער נישט עסן קיין חמץ פון די זעקסטע שעה. רבי הידא אומר, רבי הידא זאגט, כל ד', עסן, אוכלין, כל ד', עסן קענסטו כל ד', ותולין, כל ה', די פיפטע שעה זאג איך דעמאלט שוין א צייט פון תולין, דאס הייסט מען עסט מער נישט, אבער דו מעגסט נאך אלץ הנאה האבן פון דיין חמץ, ושרפין בתחילת ו', אבער פארברענען דעמאלטס הייב איך אן בתחילת ו'. דאס הייסט, רבי מאיר איז געקומען, האט צוגעלייגט איין שעה, און האט געזאגט אז איין שעה לייג איך צו מדאורייתא, הגם בעצם מדאורייתא הייבט זיך אן דער איסור פון חמץ נאר פון דער זיבעטער שעה, לייג איך צו די גאנצע זעקסטע שעה, דעמאלס טאר איך אויך נישט עסן. רבי איד האט נאך מער מחמיר געווען, און רבי איד האט געזאגט ניין, איך מוז צולייגן צוויי שעה, גאנצע צוויי שעה, פאר ס'הייבט אן דער איסור מדאורייתא, איז שוין דא א איסור צו עסן חמץ. מילא פרעגט די גמרא יעצט אזוי, לאביי לפי אביי, אליבא דרבי מאיר, לפי אביי וואס ווערט מסביר געווען רבי מאיר דא אמר אין אדם טועה ולא כלום, די ערשטע גירסא פון רבי מאיר איז געווען אז א מענטש מאכט בכלל נישט קיין טעות, אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מיר אז וואס? די איסור הייבט זיך אן. גלייך פון די זעקסטע שעה, אויב אזוי נייכל קיליש איז, אויב זאגסטו מיר אז וואס? אז בעצם א מענטש מאכט בכלל נישט קיין טעות, וואס זאגסטו מיר אז די לעצטע שעה, די זעקסטע שעה דא איסור צו עסן, נייכל קיליש איז, לאזן עסן די גאנצע זעקסטע שעה, ווייל די רמ א האסט דאך יעצט מסביר געווען אז א מענטש מאכט נישט קיין טעות, א מענטש קען די צייטן, אויב אזוי לאז אים עסן, פארוואס מיר זיך צולייגן א שעה אויפן איסור דאורייתא? פרעגט די גמרא ווייטער, אלא הכ לישנא נמי דאמר אדם טועה משי, לפי די צווייטע גירסא אין אביי ווי ער האט מסביר געווען ר' מאיר אז א מענטש מאכט א קליינע טעות, אויב אזוי נייחל עד סוף ש ס, לאז אים עסן ביז צו די סוף ש ס, ממש די לעצטע שטיקל לאז נישט עסן, מילא פארוואס זאגסטו מיר רבי מאיר אז די איסור פון חמץ הייבט זיך שוין א שעה פארדעם? דו האסט דאך יעצט מסביר געווען אביי אז לפי רבי מאיר א מענטש מאכט א טעות מיט א משהו אויב ער זאל לאזן עסן ממש ביז די סוף שס ביז די סוף פון די זעקסטע שעה אבער וואס מוזטו צולייגן א גאנצע שעה ס'פעלט דיך נישט אויס? פרעגט די גמרא ווייטער, ואביי אליבא דרבי הידע, ווי אביי האט מסביר געווען רבי הידע, דאמר אדם טועה חצי שעה, אז א מענטש מאכט א טעות פון א האלבע שעה, הייסט מיט א האלבע שעה ארויף, א האלבע שעה אראפ, קען א מענטש מאכן א טעות. אויב אזוי, פרעגט די גמרא, נייחא לד פלגא דשית, וואס זאגסטו מיר רבי הידע, אז צוויי שעה פארן זמן, דעמאלס מעג איך נישט עסן קיין חמץ, לאז אים עסן חמץ, ביז א האלבע שעה פאר סוף זמן אכילה,

אויב אזוי נייכל עד סוף היי. וואס זאגסטו מיר אז וואס? די איסור הייבט זיך אן צוויי שעה פארדעם? אז צוויי שעה פאר ס'דא איסור מדאורייתא מעג איך נישט עסן קיין חמץ? אויב זאגסטו מיר יעצט אביי אז לפי רבי הידא א מענטש מאכט א טעות פון איין שעה, אויב אזוי נייכל עד סוף היי, לאז אים עסן ביז צו די סוף פון די פיפטע שעה, און ממילא כ'לייג צו איין שעה ווייל טאקע די איין שעה קען א מענטש מאכן א טעות, און ממילא פרעגט די גמרא לכאו' קומט דאך אויס לגבי איידער זעה איך אז א מענטש מאכט א קליינע טעות, צו ס'איז גארנישט אדער ס'איז א קליינע טעות, אדער לפי רבי הידא לייק מאכט א מענטש טעות פון א האלבע שעה ביז א שעה, לכאורה נעם די זעלבע זמנים וואס איך האב דארטן און לייג עס אריבער צו חמץ, פארוואס לגבי חמץ לייגסטו צו מער צייטן, א גרעסערע איסור, א גרעסערע באפער זאון, כדי איך זאל נישט צוקומען צו די איסור פון חמץ? ענטפערט די גמרא אלא מאביי זאגט אביי איידערס מסירה לזריזים חמץ לכל מוסר זאגט אביי א פשוט'ן תירוץ לגבי איידערס ווער די מענטשן וואס גייען זאגן איידערס דאס זענען מענטשן וואס זיי האבן געקענט ליינען דעם זייגער זיי האבן דאך געוואוסט אז זיי גייען קומען צו בעסד און בעסד גייט זיי אויספארשן און מען גייט זיי אויספרעגן איינע פון די קשיות גייט זיין וועלכע צייט איז געשען די זאך וואס ענק זאגן ס'איז געשען און מילא די איידעם האבן גוט געוואוסט אז זיי מוזן קענען ליינען די זייגער, זיי מוזן זיין מענטשן וואס פארשטייען וועלכע צייט ס'איז, זיי קענען נישט קומען פאר בעסען און מאכן חוזק, און במילא עדות מסירה לזריזים, עדות, די מענטשן וואס האבן געגעבן עדות זענען געווען זריזים, מענטשן וואס האבן פארשטאנען, און במילא זאג איך ביי זיי האב איך נישט מורא זיי גייען מאכן א ריזיגע טעות, און מילא אדער מאכן זיי בכלל נישט קיין טעות, אדער א משהו א טעות, א האלבע שעה, אדער א גאנצע שעה, אבער מער ווי דאס נישט, ווייל דאס זענען געווען אינטעליגענטע מענטשן, זריזים, מענטשן וואס האבן געקענט ליינען די צייט, ווייל טאמער נישט, וואלטן זיי דאך בכלל נישט געגאנגען צו בעז ן, ווייל זיי האבן קלאר געוואוסט בעז ן גייט זיי אויספרעגן, מה שאין כן חמץ לכל מסור, חמץ איז דאך געגעבן פאר יעדער איינעם, יעדער איינער האט די חיוב צו מברר זיין חמץ, און ממילא וויבאלד ס'איז געווארן געגעבן פאר המון עם, אויב אזוי די מענטשן ווייסן דאך נישט, און ממילא זאגט ר' מאיר, וויבאלד ס'איז געגעבן צו סתם מענטשן, אויב אזוי דארף איך צולייגן איין שעה. און קום רבי יהודה זאגט איין שעה? ניין, איין שעה איז נישט גענוג, ס'איז געגעבן פאר יעדעם איינעם, איך דארף צולייגן צוויי שעה. און ממילא זאגט די גמרא די סיבה פארוואס לגבי חמץ האב איך צוגעלייגט מער, ווייל לכל מוסר, היות יעדע איינער האט א חיוב צו האלטן די מצוה און פטור ווערן פון חמץ, אויב אזוי דעמאלס לייג איך א גרעסערע באפער זאל, לפי רמי איין שעה, לפי רבי יהודה צוויי שעה. מה שאין כן ווען סקומט צו עדות, דארטן איז ריזים, זיי האבן געקענט ליינען, און ממילא דארט האב איך נישט אזוי שטארק מורא געהאט, און ממילא זאג איך, די חילוק וויפיל א מענטש וועט מאכן א טעות איז אסאך קלענער. פרעגט די גמרא ווייטער, ורובא, ורובא אליבא דרבי מאיר, לפי רובא, וואס ער האט מסביר געווען רבי מאיר, דאמר האדם טועה שתי שורות חסר משי, רובא האט דאך מסביר געווען, אז לפי רבי מאיר, אז א מענטש מאכט א טעות באמת ביז צו צוויי שעה, אויב אזוי פרעגט די גמרא, לפי ר' מאיר, וואס זאגסטו מיר אז וואס אז א שעה פארן סוף זמן אכילת פון דאורייתא לייג איך צו א שעה, און ממילא מדרבנן איז איין שעה גענוג? אויב אזוי, טא האבן די עס יעצט מסביר געווען אז א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אויב אזוי, מתחילת היי לא נאכל זאל איך צולייגן נאך א שעה, ווייל איך מוז דאך האבן צוויי שעות, אזוי ווי איך זע לגבי עדות, זע איך אז א מענטש קען מאכן א טעות, און א מענטש קען מאכן א טעות, און אפילו א עד קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, און וויאזוי לגבי חמץ, לייג אויך צו נאך א שעה. ענטפערט די גמרא ניין. האי חמץ במזרח, וזיין חמץ במערב, ס'דא א פשוט'ן חילוק, א מענטש גייט נישט מאכן קיין טעות צווישן די פיפטע שעה מיט די זיבעטע שעה, דאס הייסט אזוי, אין אמת'ן אריין, טאקע מענטשן קענען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אבער טאמער ס'איז אבוויעס, טאמער ס'איז קלאר אז ס'וועט נישט קומען דא קיין חילוק אז מענטשן נישט מאכן קיין טעות דא, דעמאלס דארף איך נישט גוזר זיין. פארוואס איז דא קלאר? ווייל אינדערפרי די זון שיינט אויפן מזרח זייט, די זיבעטע שעה איז די זון שוין אויפן מערב זייט, און מילא אזא קלארע סימן, דאס קען יעדער איינער ליינען, און ממילא זאגט ר' מאיר, ז ל איז מסביר בשם ר' מאיר אז איך דארף נישט צולייגן צוויי שעה, טאמער ס'איז געשען סתם אזוי אינמיטן טאג, וואס איז בכלל נישט קיין קלארע סימן, דעמאלטס מוז איך טאקע האבן צוויי שעה, ווייל א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו צוויי שעה, אבער דא צולייגן ביים חמץ צו זאגן די פיפטע שעה איז אויכעט אסור, דאס פעלט נישט אויס, ווייל צווישן פינף און זיבן מאך איך נישט קיין טעות, איך האב נישט מורא אז דער מענטש וועט מיינען די פיפטע שעה איז די זיבעטע שעה, ווייל די פיפטע שעה די זון איז אויף מזרח, און די זיבעטע שעה די זון איז אויף מערב, ממילא וויבאלד אזא טעות וועל איך נישט צוקומען, אויב אזוי האב איך נישט גוזר געווען אויפן פיפטע שעה, און איך זאג נאר אז וואס פון די זעקסטע שעה, פון א שעה פארן באמת'דיגן איסור דאורייתא, פון דעמאלטס הייבט זיך אן די איסור פון האבן חמץ. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב טענה'סטו יעצט אז וואס? מען קען זעהן אויפן זון און ממילא צווישן די פופטע שעה מיט די זיבעטע שעה כאפ איך א קלארן חילוק, אויב אזוי פרעג איך דיר אי הכי בשעת נאר מין אייכל, אויב אזוי לאז עם עסן די זעקסטע שעה אויכעט, דו זאגסט דאך די זיבעטע שעה איז די זון במערב, פשט איז האסט א קלארע סימן, אויב אזוי לאז עם עסן די זעקסטע שעה אויכעט, וואס האסטו איין שעה יא צוגעלייגט אויפן דאורייסה? זאגט די גמרא אמר אבידה בר אהבה ששת ימים בקרני סיכוי, די זעקסטע שעה איז די זון איז פון אויבן אויף אראפ, און ממילא וויבאלד צוצוגלייכן די זעקסטע מיטן זיבעטע, דאס קען איך שוין נישט כאפן קיין חילוק, לגבי די פיפטע וואס דעמאלס איז די זון איז אויף מזרח, און לגבי די זיבעטע וואס דעמאלס איז די זון איז אויף מערב, דא מאכט זיך א קלארע חילוק, און ממילא האב איך נישט וואס מורא צו האבן, מה שאין כן די זעקסטע מיט די זיבעטע, דא איז שוין שווער צו כאפן א חילוק, און ממילא ער קען מאכן א טעות, האבן חכמים צוגעלייגט אז איין שעה מער ווי די רייסע איז דא א איסור צו עסן חמץ. גייט די גמרא ווייטער יעצט, ורובא אליבא דרבי הידא, לפי רוב ווען רבי הידא, דאמר אדם טועה ג' שעות, וואס זיי זאגן אז א מענטש קען מאכן א טעות ביז צו דריי שעה חסר משהו, אויב אזוי פרעג איך דיך, וואס זאגסטו מיר אז וואס די איסור פון חמץ הייבט זיך אן צוויי שעה פאר די איסור פון דאורייתא, דו האסט מיר יעצט געזאגט אז וואס אז א מענטש קען מאכן א טעות לגבי עדות ביז צו דריי שעה, אויב אזוי מתחילת ד' לא נאכל, אויב אזוי פון מתחילת ד' זאל איך נישט מעגן עסן, איך דארף דאך צולייגן איין שעה כדי איך זאל האבן גאנצע דריי שעה, וואס דאס איז די צייט וואס א מענטש קען מאכן א טעות, זאגן אז די גאנצע דריי שעה איז דא א איסור פון עסן חמץ. ענטפערט די גמרא, האי חמא במזרח ושבעו חמא במערב, האי, די פינפטע שעה איז דאך די חמא במזרח, די שבעו איז דאך די חמא במערב, פארקערט, האי איז חמא במזרח, ושבעו חמא במערב, וכל שכן ד', און אוודאי און אוודאי די פערדע שעה, און ממילא זאג איך אז וואס? ס'פעלט נישט צו צו לייגן נאך איין שעה, באמת די פערדע שעה מעג איך יא עסן, פארוואס? ווייל די פערדע שעה קאמפעירד צו די זעקסטע שעה, צו די זיבעטע שעה, איז אזוי קלאר, די פערדע שעה איז עס במזרח, די זיבעטע שעה איז עס במערב, מילא אזא טעות האט קיינער נישט צו קומען דערצו, און ממילא האב איך נישט צוגעלייגט די פערדע שעה אז דעמאלס איז אויכעט. עס איז נאך אינאמען בעצם מענטשן קענען מאכן טעותים פון דריי שעה, אבער די דריי שעה דא צוצולייגן ביי אונז, פשט איז אז די פערדע שעה איז אויכעט אסור, דאס פאסט נישט, ווייל די פערדע שעה מיט די זיבעטע שעה, דאס העט קיינער נישט מאכן קיין טעות. פרעגט די גמרא, אויב די גאנצע סברה אז איך זאג אז וואס? אז די פערדע שעה איז נישט אסור, נאר די איסור הייבט זיך אן נאך צוויי שעה פארן סוף זמן אכילת חמץ, אויב אזוי אויך ב ה היי נמי נייכעל, לאז אים עסן די פיפטע אויך, לאז דאך די פיפטע מיט די זיבעטע, לכאורה די צוויי זאכן קען מען קלאר זען, אויב אזוי לאז אים די פיפטע אויך עסן. זאגט די גמרא תיגמא אביי אליבא דרובא, קומט אביי און ער זאגט ער וויל עס פארענטפערן, עדות מסירה לזריזים, חמץ לכל משא, וויל ער זאגן אזוי, אז עדות איז מסירה לזריזים, אבער חמץ איז לכל משא, און ממילא וויבאלד חמץ איז לכל משא, צו מאכן א חילוק צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, דאס קען איך שוין נישט מאכן, דאס אינו חינם, נארמאל מענטשן קענען מאכן טעותים פון ביז דריי שעה, און דאס אפילו לגבי איידעם, ממילא טאמער ס'איז געשען אלעס אינדערפרי, זאג איך אז דריי שעה קענסטו מאכן א טעות. אבער צו זאגן אויף אזוי ווייט אז מ'האט אפילו מאכן א טעות צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, יעצט וויבאלד ס'איז מסירה לכל, זאג איך יא, מענטשן קענען מאכן אזא טעות, צו מאכן א טעות צווישן די פערדע מיט די זיבעטע. דאס האב איך נישט מורא, אבער צווישן די פיפטע מיט די זיבעטע, דאס האב איך יא מורא עס מאכן א טעות, און ממילא, די פיפטע איז אסור, און די זעקסטע איז אסור, אבער צולייגן נאך א שעה, דאס פעלט שוין נישט אויס, דאס איז שוין צו קלאר, אבער די פיפטע מיט די זיבעטע דאס קען איך מאכן, וויבאלד ס'איז חמץ מותר לכל מותר. ורבא אמר, רבא זאגט, לאו הייני טעמא, איך בין נישט מסכים מיט דעם טעם, ס'איז נישט קיין גוטע סיבה, ולאו הייני טעמא דרבי יהודה, דאס איז נישט די סיבה פון רבי יהודה, נאר וואס, אלא רבי יהודה לטעמיו, רבי יהודה גייט לפי זיין טעם, דאמר עיין ביעור חמץ אלא שריפה, זאגט ער אזוי, און אמת'ן אריין, אוודאי מענטשן זעען א חילוק צווישן די פיפטע שעה מיט די זיבעטע שעה, דא איז די חמה במזרח, דא איז די חמה במערב, מילא ס'איז זייער זייער קלאר. נאר וואס? דו ווייסט פארוואס מ'האט צוגעלייגט נאך א שעה? דאס איז פשוט וויבאלד איין ביעור חמץ עולה שריפה, די וועג וואס איך דארף מאכן ביעור חמץ איז מיט שריפה, און ממילא ווי הארעווי לרבנן שעה אחת ללקט בעצם, די עקסטער שעה וואס איך האב צוגעלייגט איז נישט ווייל איך וועל מאכן א טעות, ווייל אוודאי מענטשן כאפן צווישן פינף און זיבן, און ממילא לגבי די צייט וועל איך נישט מאכן קיין טעות, נאר איך וויל אז דו זאלסט גיין פארברענען דיין חמץ. כדי צו פארברענען דיין חמץ מוזטו דאך גיין צוזאמקלויבן עצים. אויב אזוי וויל איך דיר געבן א עקסטערע שעה, לאז אפ דיין חמץ, לייג דיך אוועק פון דיין עסן, יעצט גיי זוכן און גיי ברענגען האלץ כדי צו קענען מאכן שריפת חמץ. און ממילא די עקסטערע שעה וואס איך לייג דא צו איז נישט וועגן א טעות, נאר פשוט וויבאלד איין ביעור חמץ עלול שריפה, איז יהא ולא רבנן האבן רבנן צוגעלייגט שעה אחת ללקוט בעצים. זאגט די גמרא איז פאר אבינו, פרעגט דער אבינו לרוב, פרעגט ער אויף דיין תירוץ, דו וועסט מיר זאגן, די עקסטערע שעה וואס מ'האט דא צוגעלייגט, איז פשוט אז א מענטש זאל קענען טרעפן עצים, ממילא איך וויל נישט זאלסט זיין ביזי מיט דיין חמץ, זאלסט גיין עסן, ענדערשער לאז אפ דיין חמץ, איך זאג שוין דא א איסור צו עסן חמץ מדרבנן, כדי זאלסט האבן צייט צו זוכן האלץ. פרעגט די גמרא, אמר רבי היד ע ווען האט, פרעגט דער אבינר צו רב ע, אמר רבי היד ע, רבי היד ע האט געזאגט, איי מוסי ע ווען איז עס געזאגט געווארן אז מען דארף מאכן בשריפה, דאס איז שלא בשעת בעירה, ווילאנג ס'איז נאכנישט אנגעקומען די צייט, דעמאלס איז דא א חיוב צו מאכן בשריפה, דאס הייסט אין די זעקסטע שעה דארף איך מאכן בשריפה, אבל בשעת בעירה, אבער איינמאל מ'איז שוין אריבער די זעקסטע שעה, האשבסוסל בכל דבר, און ממילא פרעגט ער אים, און הכי נמי אז רבי איד זאגט מען זאל פארברענען דעם חמץ, אבער זאג אנדערש, לאז אים אפ, ער זאל ווייטער עסן, ער וועט נישט האבן קיין האלץ, ער וועט שפעטער גיין פארברענען, ער וועט שפעטער ווערן פטור פון זיין חמץ אויף א אנדערע וועג, ווער זאגט ער מוז עס מאכן מיטן פייער? די גאנצע פון די חיוב פון די פריי פון מאכן מיט א פייער, דאס איז נאר בשעת בעירה, די זעקסטע שעה, לאזן מיר אריבערגיין די זעקסטע שעה, וואס דעמאלטס הייבט זיך אן די איסור מדאורייתא, ער האט טאקע נישט קיין האלץ, און שפעטער טו משבית זיין מען בכל דבר, עטס גיבן פאר הינט, עטס עס אוועק ווארפן אויף א צווייטן וועג, און ממילא וואס ברענט דיך אזוי שטארק אז ער זאל ברענגען דעם האלץ, און מילא זאגט ער קען נישט זיין אז די עקסטער שעה וואס מען האט דא צוגעלייגט איז פשוט צו גיין טרעפן האלץ. אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא, ניין, טאקע דער תירוץ איז נישט געווען קיין גוטן תירוץ, נאר וואס, גזירה משום יום המעונן, די עקסטרע שעה וואס זיך לייגט דערצו, איז פשוט אלס גזירה משום יום המעונן, חמור עס וועט זיין א פארוואלקענטן טאג, און ממילא עסט נישט כאפן די פונקטליכע צייטן, עס טאר מיינען די פיפטע שעה, אה, עס איז נאך דא א לאנגע צייט, אין די פיפטע שעה וועט זיך אריינשלעפן די זעקסטע שעה, אין די זיבעטע שעה, און עס וועט עובר זיין איסור דאורייתא, און ממילא וויבאלד עס וועט נישט קלאר זיין, עס וועט זיין א פארוואלקענטע טאג, וועגן דעם האב איך מורא, זאגט רבי הידא, לייג איך צו צו נאך א שעה, און איך זאג אז וואס, אז פון די זעקסטע שעה, פון די פיפטע שעה, דעמאלס איז שוין דא א איסור צו עסן די חמץ, ווייל איך האב מורא עס נישט קלאר כאפן, עס וועט זיין פארוואלקנט, עס נישט כאפן ווען הייבט זיך אן די זיבעטע שעה, עס האבן געגעסן חמץ אויף א צייט וואס איז אסור מדאורייתא. פרעגט די גמרא, אי הכא אויב אזוי, אויב איז עס הייסט אזוי, עס האט מען בעצם דא יעצט נאך צוויי תירוצים וואס רבא איז מסביר פארוואס ס'איז אסור, זאג איך, אדער זאג איך אזוי ווי מען האט פריער געזאגט, אז לגבי דעם איסור פון רבא, פארוואס זאגט רבא, לפי חכם, לפי ר' מאיר איז עס אסור, און לפי ר' איד איז עס אויך אסור, לפי ר' מאיר איז עס אסור פארוואס? ווייל די עד. פארוואס האב איך נישט צוגעלייגט מער ווי דאס? פארוואס לייג איך נאר צו איין שעה? ווייל דאס זאג איך סאיז עדות איז מסירה לכל, מה שאין כן דא, פארקערט ביי חמה במזרח און חמה במערב, און לגבי רבי אידה זאג איך אז וואס? אזוי ווי מען האט יעצט געזאגט, אז וואס חמור פון יום אום אינן, א טאג וואס וועט זיין פארוואלקנט, עס נישט קענען כאפן וואס ס'איז, און ממילא דאס איז די סיבה פארוואס מען האט צוגעלייגט צוויי שעה לפי רבי אידה. זאגט די גמרא ווייטער יעצט אויב אזוי האסטו מורא פון א יום המעונן, אויב אזוי הכה אפילו ארבעה באר שעות נעמי לא נאכל, לאז מיר אפילו די פערדע שעה, זאג מיר אז דו האסט מורא עס צו זיין פארוואלקנט, וואס זאגסטו מיר אז די פיפטע שעה איז אסור, וויבאלד כ'האב מורא עס צו זיין פארוואלקנט, אויב אזוי לייג צו נאך א שעה, לייג צו ביי ארבעה אויכעט, לייג צו די פערדע שעה, ווייל איך האב מורא עס צו זיין פארוואלקנט, עס זיין פארוואלקנט, עס נישט קענען זען וואס טוט זיך, אויב אזוי, עסטו שפעטער קומען עסן אויפן פערדע שעה, עסט עס אריין שלעפן אריין ביז צו די זיבעטע שעה, עסטו קומען צו האבן א איסור דאורייתא און געגעסן חמץ. אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין, ד' זמן סעודה לכל היא, די פערדע שעה, דאס ווייסט יעדער איינער ווען ס'איז, ס'איז זמן סעודה לכל היא, יעדער איינער ווערט הונגעריג דעמאלטס, און ממילא מענטשן ווייסן וואס די פערדע שעה איז, די פיפטע שעה אז ס'ווערט זימער יום אין אינערן, ס'איז א טאג וואס נישט קלאר אינדרויסן, דעמאלס האב איך מורא אז טו מאכן א טעות, און ממילא זאגט רבי ד, וויבאלד ס'איז יום אין אינערן, מוז איך צולייגן די פיפטע שעה און די זעקסטע שעה ווייל חס ושלום זאל עס נישט צוקומען צו עסן אויפן זיבעטע שעה. אבער די פערדע שעה, דארט האב איך נישט קיין פראבלעם, ווייל יעדער איינער ווייסט וואס די פערדע שעה איז, מענטשן עסן דעמאלס, דעמאלס איז זמן סידור לכל הי'. זאגט די גמרא יעצט אז מען האט שוין גערעדט פון די חלק פון זמן סעודה לחלי זאגט די גמרא אזוי תני רבנן שעה ראשונה די ערשטע שעה פון טאג מאחר לידים איז די צייט דעמאלטס איז די צייט וואס די לידים מענטשן און פון א פלאץ לידים עס הייסט געגעסן מענטשן דארטן דאס איז זייער צייט זיי מענטשן פרעסערס שנייה, די צווייטע שעה, מאכל ליסטים, איז די צייט אין וואס גנבים, וואס זיי עסן, די ליסטים, זיי עסן. רש י זאגט אז עס איז בעצם געווען א גאנצע נאכט וואכט, איז די ערשטע שעה שלאפן זיי, שפעטער די צווייטע שעה גלייך גייען זיי עסן. שלישית, מאכל ישן, די דריטע שעה פונעם טאג, איז די צייט ווען די ישן, זיי עסן. רביעית, מאכל פעלים, די פערדע שעה איז די צייט וואס מענטשן פעלים זיי עסן, חמשה איז מאכל תלמידי חכמים, די צייט וואס תלמידי חכמים עסן, שישה איז מאכל כל אדם, די זעקסטע שעה איז די צייטן ווען יעדער איינער עסט, דאס הייסט האב איך זעקס צייטן, מאכל לידים, מאכל ליסטים, מאכל יורשים, מאכל פעלים, מאכל תלמידי חכמים, און שפעטער מאכל כל אדם. אויף דעם פרעגט די גמרא, ואמר רב פפא, דו האסט זיך יעצט געזאגט פריער רביעי איז זמן סעודה לחלי, האסט מיר יעצט געזאגט אז די פערדע שעה איז דאך זמן סעודה לחלי, און פון דא זע איך דאך אז וואס? אז די פערדע שעה איז מאכל פי עלה, נישט מאכל כל האדם. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אויב אזוי, די פערדע שעה דארף איך אויסטוישן מיט עפעס אנדערש, אלא איי פעך נאך דארף עס אויסטוישן, רביעי איז מאכל כל האדם, די פערדע שעה איז מאכל כל האדם, חמושית מאכל פעלים, די פיפטע איז מאכל פעלים, שישית מאכל תלמידי חכמים, און די זעקסטע איז די צייט פון מאכל תלמידי חכמים, דאס הייסט די גמרא טוישט דעם סדר און זאגט טאקע די פערדע איז טאקע א מאכל קלדים, אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט, די פיפטע איז מאכל פעלים, און די זעקסטע איז מאכל תלמידי חכמים.

זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רב אשי, כמחלוקת בעדות כך מחלוקת בחמץ, די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט פריער צווישן ר' מאיר מיט ר' יהודה, דאס איז אויך די זעלבע מחלוקת וואס אונז האבן געהאט ביי אונז, דאס הייסט, ר' מאיר מיט ר' יהודה וואס זיי האבן א מחלוקת דארטן לגבי עדות, איז די זעלבע ר' מאיר מיט ר' יהודה וואס האבן א מחלוקת דא ביי אונז לגבי חמץ. זאגט די גמרא פשיטא, עס איז דאך פשוט, האי נח דאמרן, מען האט דאך יעצט געזאגט ביז יעצט, זאגט די גמרא ניין, הוא כמשמע לן, דער חידוש איז אז שניה דשנינן שניה היא, די תירוצים וואס אונז האבן געגעבן ביז יעצט, דאס הייסט בעצם אונז האבן דאך געהאט שווער, לכאורה די צייטן שטימען נישט, אויף איין פלאץ זע איך לפי אביי אז מען געבט ווייניגער צייט, שפעטער לגבי חמץ געב איך מער צייט, אויף דעם האט מען געענטפערט אז וואס, אז איידער מסירה לכל, לגבי רובא האט מען אויך געזען א סתירה, סיי אין רביה און סיי אין רבי אידה, מען האט טאקע אלעס פארענטפערט, איז ווער זאגט די תירוצים וואס מען האט דעמאלטס געגעבן איז טאקע גוטע תירוצים, אויף דעם קומט ער דא צוצולייגן, איך וואלט געקענט מיינען זאגן אז די זמנים זענען אנדערש דא מיט דארטן, ממילא איז עס א פלוגתא אין רביה מיט רבי אידה, אז לגבי איין תנא האלט לגבי עדות אז מען געבט ווייניגער צייט, לגבי חמץ איז דא אנדערע בשם ר' מאיר אבער יעדער וואס זאגט מ'געט מער צייטן, דאס הייסט בעצם די צוויי ברייתות שטימען נישט צוזאמען? כמשמע לן ניין, אז די שני איז די שענינן שני היא די תירוצים וואס אונז האבן געגעבן ביז יעצט זענען גוטע תירוצים ולא טעימה זאלסט נישט זאגן תנאי היא, קען מען נישט זאגן אז בעצם ס'דא א מחלוקת תנאים ווי לאנג האט ר' מאיר מיט ר' יהודה געהאלטן ווי גרויס קען א מענטש טועה זיין? ניין, ס'איז די זעלבע זאך, דער רביה וואס זאגט דארטן א קלענערע צייט, זאגט ביי אונז טאקע א גרעסערע צייט, און די סיבה איז, אזוי ווי מען האט שוין פארענטפערט פריער, דער רבי הי ד וואס דארטן גיבט ער ווייניגער צייט, אדער לפי רובם מער צייט, שטימט אויך מיט אונז דא לגבי חמץ, אזוי ווי מען האט שוין פארענטפערט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב סימא בר אשי, לא שני אלא בשעות, ווען זאג איך אז וואס, אז די איידיסאן קיימת, אז איך נעם אן די איידים אפילו בעצם איינער זאגט די צווייטע שעה אדער איינער זאגט די דריטע שעה, אדער די פירער אבי הידע איינער זאגט די דריטע שעה איינער זאגט די פיפטע שעה ווען זאג איך אז איך נעם אן זייער איידעס דאס איז דווקא בשעות איך האב פראבלעם מיט די שעה צו ס'שטימט יא אינגאנצן צו ס'שטימט נישט אינגאנצן אבל איכא דומי קודם אן עצי חמהו ואיכא דומי אחר אן עצי חמהו עדיסם בטלו טאמער איינער זאגט מיר אז די מעשה איז געשען פארן נץ און איינער זאגט מיר ס'איז געשען נאכן נץ החמה דעמאלס זאג איך עדיסם בטלו אפילו בעצם מיט די שעות איז נישט קיין ריזיגן חילוק נאר פארנעץ מיט נאכן נעץ, אזא טעות גייט א מענטש נישט מאכן. פרעגט די גמרא פשיטא, נו אוודאי נישט, פארנעץ איז נאך טונקל, נאכן נעץ איז ליכטיג, אויב אזוי האט מען שוין פריער געזאגט אז צווישן מזרח און מערב מאכט נישט קיין טעות, איז אוודאי פארנעץ און נאכן נעץ גייט א מענטש נישט מאכן קיין טעות. זאגט די גמרא אלא איכא דאימא קודם און איצא חמא, דאס אוודאי טאמער איינער זאגט פארדעם און איינער זאגט נאכדעם איז אוודאי נישט עדות צום קיימות, נאר אלא איכא דאימא קודם און איצא חמא ואיכא דאימא בתוך און איצא חמא, טאמער איינער זאגט ס'איז געווען פארן נץ און איינער זאגט ס'איז געווען ממש אינעם נץ, וואלט איך געמיינט אז וואס אז עדותן קיימת, זאג איך ניין, עדותן בטלו, פרעגט די גמרא הא נמי פשיטא, ס'איז דאך אוודאי, וואס הייסט, למעשה פארדעם איז עס טונקל, יעצט איז עס שוין שטיקל לעכטיג, פארוואס זאל איך יא אננעמען זייער עדות? זאגט די גמרא אזוי, ווייל מאי דטעמא איך וואלט קענען מיינען טעמי' אחד דמילתא כאמרי, בעצם די צוויי עדים מיינען ממש זאגן די זעלבע צייטן, און ממילא בעצם זאגן זיי נישט קיין ליגנטס, והא דקא מה בתוכן עצה חמה, איי איינער זאגט דאך בתוכן עצה חמה, וואלט איך געמיינט בגלי' אהא וקאי, וזהירה בעל מי דחזה, ער האט פשוט געזען עפעס א שטראל, און מילא עפעס א לעכטיגקייט האט ער געזען אבער ס'איז נישט געווען די זון, און ממילא ווען ער זאגט בתוכן עצה חמה האט ער זיך פשוט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט עפעס א לעכטיגקייט איז עפעס געווען דארטן, האט ער עס גערופן בתוכן עצה חמה, אבער בעצם מיינט ער די זעלבע צייט ווי די אנדערע עד, וואס רעדט פון פארן נעץ. אויב אזוי וואלט געווען אפשר א צייט צו זאגן אז וואס איך נעם אן זייער איידעס. כמשמע לן, ניין איך נעם נישט אן זייער איידעס. טאמער זאגן זיי נאכדעם און איך האב א חילוק מיט ש ס, דעמאלטס נעם איך עס אן. אבער פארן נעץ און אינמיטן נעץ, דאס קען איך נישט צוזאמשטעלן, און ממילא זאג איך אז וואס איז א דיסאן בטיילוך קען נישט אן נעמען זייער איידעס, און אוודאי און אוודאי טאמער איינער זאגט פארן נעץ און איינער זאגט נאכן נעץ, איז אוודאי אז דער דיסאן ווערט נישט אנגענומען ביים בית דין.